دايما deg uɣerbaz n ssebt nkemmel asselmed-nneɣ ɣef ayen yeɛnan licarat akk d les symboles d rrumuz i d aɣ-d-tessebganay la Bible. U tikkelt-agi-ni ad tent-id-wali neɣ ad nwali kra deg les symboles-agi-ni deg tektabt n les psaumes, n ihellilen. Anda taktabt-agi-nni daɣen, ttmeslayeɣ-id ɣef kra n lisambul amek Sidi Rebbi daymen issexdam-itent deg la Bible i wakken ad t-nefhem. Ad nkumassi uqbel nruḥ ɣer tektabt n Ihellilen, ad nebdu ccɣel-agi n dagla-nneɣ deg tektabt n Uwḥi ixef wis rbeɛṭac taṣeddart tamenzut. Inna, walaɣ izimer-nni ibedd ɣef udrar n Siyun. llan yid-s 144,000 n yimdanen i sɛan isem n izimer-nni akked isem n baba-s ttwaktben ɣef yinyir-nsen. Ad nwali dagi plusieurs symboles. Ad nwali izimer, adrar n Siyun, 144,000 n yimdanen sɛan

n lxir i d-iteddun. Yezger i umkan iqedsen yugaren kra n wayen yebna umdan yesɛan azal meqqren ur nelli ara n ddunit-agi. Ikcem yiwet n tikkelt kan ɣer umkan iqedsen nezzeh, mačči d idammen n iɛejmiyen neɣ d iqelwacen i yewwi yid-s, lameɛna d idammen-is nettan, S wanect-agi, dɣa yefda-d i dayem, xaṭer ma yella idammen n iɛejmiyen d iqelwacen akked akked akked d yiɣed n tegendust yerɣan d asfel teṣfin ssa n wid idenben ma Mi ara ten-ṛuccen yes-sen, amek ur d aɣ-ittṣeffi ara, amek ur d aɣ-tteṣfin ara idammen n Lmasiḥ, yefkan iman-is i Ṛebbi d asfel n tazmert n Ṛṛuḥ Iqedsen, n Ṛṛuḥ n dayem, netta ur nesɛi lɛib. Amek ur yezdiɣ ara, amek ur isizdig ara ulawen-nneɣ si lecɣal ur nemɛin yettawin ɣer lmut i wakken ad nuɣal d iqeddacen n Sidi Ṛebbi yeddren. Ɣef wannect-agi i yella umcafaɛ gar-aɣ d Ṛebbi s leɛqed-agi ajdid, i wakken wid iwumi yessawel Sidi Ṛebbi ad weṛten lxirat n Ṛebbi, lxirat n dayem i sen-yewɛed. Surfet-iyi, ɣezzifet ciṭuḥ leqraya-agi-ni, mi ad nwali d akken, en fait, dagi-ni, ayen akk-it i d-ifka Sidi Ṛebbi deg Lɛahd Aqdim d ṛumuz i finalman ttnekmalen deg Lmasiḥ. Anda lmuqeddem ameqqran, ula d lmuqeddem-nni ameqqran yellan akken deg Lɛahd Aqdim ad t-naf d akken yettmeslay-d ɣef ɣef lmuqeddem en fait yellan d lmasiḥ mbaɛd anaf i la leçon de lundi yettmeslay-d ɣef adrar-nni mi qqaren siyun adrar-nni en réalité isebgan-ay-d dakken d Rebbi yellan dina c'est la présence n Sidi Rebbi iwakken zdat n ugdud n daynas wa Adrar-agi, ayetmaten, dayma deg la Bible, c'est un lieu de rencontre gar Sidi Rebbi akk d yimdanen. Musa, iwakken ad d-yawi ccariɛa, yuli ɣer udrar, dinna i yemlal akk d Sidi Rebbi. Lmasiḥ, iwakken ad iẓal, yettali ɣer udrar.

Deg wulawen u d ayen i d-inna aṭas n tikkal, d ayen i d-inna acḥal n tikkal, d akken Sidi Ṛebbi yebɣa ad iẓẓu ccariɛa-s deg wulawen n yimdanen. Amek ara iẓẓu ayagi-nni? Ayagi daymen d ayen i d-nettwali deg tektabt n Ḥezqiyal, anda neɣ mem deg uhellil wis meyya u seɛṭac, ad nɣer ahellil, Sureftiya, ahlil wis 119, taseddart tis 55. Deg iḍ smetkay-aɣ-d isem-ik ay Ameɣlal, dɣa ḥerzeɣ ccariɛa-k. Anaf dakken deg Ihellilen, daymen Sidi Rebbi neɣ Winat Dawed yettmeslay-d ɣef ccariɛa n Sidi Rebbi iwakken iḥerz-itt deg wul-is. Iwakken d win akken i iḥerzen deg wul-is ccariɛa n Sidi Rebbi. Iqqar-as mam, sres ccariɛa-inek deg wul-iw. U Sidi Rebbi deg tebrat ama deg Ḥezqiel neɣ deg tebrat n Iɛebraniyen yenna dakken deg ulawen-nwen ara ẓẓuɣ ccariɛa n daglaw ad beddleɣ ulawen-nwen n udɣaɣ ɣer ulawen n uksum anda ad serseɣ ccariɛa-inu deg ulawen n daglaw alors ad nwali d akken deg ahlilen neɣ deg les symboles i d-ittelḥaq Sidi Rebbi d akken ccariɛa-agi ad tserseɣ deg ulawen n daglaw akken daɣen anaf dakken lebɣi n Sidi Ṛebbi iwakken ad isselmed mam imednuben neɣ widak iḍaɛen neɣ widak iwqaren fell-as ad isselmed iberdan n daynas wayagini nezmer ad t-id-nɣer deg uḥellil

Efk-iyi-d rruḥ ajdid. Xelq-d deg-i ula yeṣfan, efk-iyi-d rruḥ ajdid. D acu ara nefhem ay atmaten a tiysetmatin? Ad nefhem d akken Sidi Ṛebbi yebɣa ad d-yerr amednub ɣer ubrid n Daylas. Sidi Ṛebbi yettarra-aɣ-d ɣer iberdan n Daylas. Ɣef ddemma n wayagi, ilaq ad neḥṣu d akken Les symboles neɣ rrumuz-nni akk i t-yellan akken deg la Bible, d akken d tidet Sidi Ṛebbi yebɣa ad ibeddel ulawen-nneɣ. U le but final, le les messages akkit n la Bible neɣ le les métaphores ifit yettmeslay labib d akken amdan ad yuɣal ɣer sidi rebbi nekni d awagi i d iswi n daglaneɣ iwakken ad nuɣal akkit ɣer sidi rebbi iwakken ad tuɣaleḍ kečč agmaneɣ kemm awetma ɣer sidi rebbi xaṭer d nettan kan i d tifrat d nettan kan i yesɛan kullec sarameɣ d akken d ayen ara d aɣ-d-yawin lfayda nǧawen hna talwit ɣer tikkelt-nniḍen